nga mbilu vhuṱungu captain sabc livhu online tv i vha ḓiseala nḓivhadzo dza vhunyadzaho ndela ya muphuresidennde vhoramaphosa vho amba nga dzi 25 dza march uri vhathu kha vha dzule mahayani hu songo vha na thavhi-thavhi hone lushaka vha songo linga vha fanywa vha ḓidzhia vidio vha tshi khou amba mafhungo a si yone malugana na corona virus Mbekanyamushumo ya nḓivhadzo dza vho nyadza ondela ya muphuresidenthe vha khou i ḓiselwa nga u ḓihudza nga vha Enrand Insurance. Vha Enrand Insurance vha khou ri ri na funeral cover ine nga R100 fhedzi i vha khavarela vhathu vha 15 ya vha ṋekedza tshumelo yoṱhe yo fhelelaho ya mbulungo u thoma kha motshari, bogisi na tombo na tshumelo ya ngei mavhiḓani vha endrand insurance vha na khava ine ya ṋea masheleni a linganaho 10000 vho i dzhoina nga 44 randa sa muṱa vhana a i na tshivhalo uri vhana ndi vhangana kana ḽi tou vha domba hogo kana tshone tshikona vha ḓe vha ṅwalisa vhoṱhe vha enrand insurance enrand i khou wanala johannesburg office number 107 zilfontain road capton park kha vha re thoyandou office number b3 sabina plaza mpepo drive nomboro ndi 072 985 4122 ri dovha hafhu ra vha na vhakholana still water vhane vha khou ri nga covid-19 vhathu kha vha nwe maḓi kana dzhusi vha nga vha na mushumo ufhio na ufhio une wa ṱoḓa maḓi kana dzhusi munyanya phathi kana mini kholana still water 500 ml dzi 12 ndi 45 randa 100 percent juice dzi 12 ndi 84 randa kholana i khou wanala fhaḽa lwestri shard makhado tshitandani Nomboro ndi 081 436 4362. Musi ri sathu vha ḓisela madzina a vhathu vhoṱhe vho nyadzaho ndela ya muphuresidenthe Vho Mastamela Cyril Ramaphosa, kha ri thome ri ye luimboni nṋe ndi nwe kholana.

captain sabc livu online tv na vha enrand insurance khathihi na kholana nga mbilu vhuṱungu vha vha ḓivhadza u nyadza ndela ya muphuresidennde nga prophet shane shane o nyadza ndela ya muphuresidennde nga dzi 9 dza april nga awara ya sumbe nga madekwana shane o fariwa nga dzi 11 dza april nga awara ya u thoma nga masiari Sheni o ri a tshi swika tshiṱokisini a sa thu no eḓela o lila sa mmbya yo kandwa mutshila nga goloi mmbya yo ine ya pfhi bobi sheni o lila sa bobi yo kandwa mutshila nga goloi ye ya vha tshi khou rivisiwa nga mushumi wa ngadeni ḓuvha ḽi tshi khou tou nzir a i kanda yo vha i tshi khou femeleka yo bvisa na lulimi i tshi khou sokou bobi ya kwaila prophet sheni o ḓivhonadza magistrate court wa thohoyanḓou hune a vha tshiendeulu nga ḽa vhuvhili nga wara ya rathi nga matsheloni khothe wa u tshi ri muporofita wa lifha vha vha sa penyi zwone kana ndi anointing oili vhathada vha vha tshi tonga vhathu vhe vha vuwa vha fhufhela kha fagi ḽe ḽa vha ḽo ḓala nga vaseleina vha livha khothe wa u tshi ri tshiboṱeboṱe tsha anointing oili khothe nga ḽa vhuvhili wa lifha mutshutshisi a vha guvhe a vha vhathe thetshelesa vho mbo ḓi ri sheni mani ni ḓo vhuya khothe nga ḽa vhuraru ni dovhe hafhu ni yo lala ngei tshiendeulu hune a vha maṱatshe ni ḓo vhuya matshelo nga awara ya rathi nga matsheloni profet sheni o ri a tshi vhuya khothe futhi mutshutshisi vha dovha hafhu vha mupha iṅwe rimaindi vha ri zwe ni ita zwo khakhea sa murangaphanḓa humelani tshiendeulu ni vhe no dzula haningei ni vhuye matshelo for another bail Education. Muḓivhadzi wa u fariwa ha Prophet Shane ndi murangaphanḓa wa worship team ane itwa ndivhuwo ane a dovha hafhu a vha muzwala wa mudeleli wa phuresidennde khathihi na mashudu funyofunyo mafanga mbiti ane a vha malume wa muporofita. captain sabc livu online tv yo lambedziwa nga vha enrand insurance na colana still water a vha vha ḓisela u ponya ha muḓivhalea somizi kha u dalela muphuresidennde somizi o ponya nga murahu musi o ṱoḓa u bvisa tshiphiri tsha u engedziwa ha maḓuvha ha lockdown musi muphuresidennde vha sathu amba nga awara ya vhumalo nga madekwana lushaka lwa lwo takala lu tshi khou pembela uri somizi u khou ya vha tsumbo yavhuḓi nahone musi a tshi khou farwa somizi u khou ya kanana hone vhuela u mukhana notshi u khou yo ḓiphina haningei haningei hune kha somizi hu a tshi khou tou vha galilea muḓivhadzi wa u ponya ha somizi ndi khaladzi yawe ane a vha Fikile Mbalula khathihi na malume a Somizi vhane vha vha vho Dineo Ranaka ndi vhone vhaḓivhadzi vha u ponya ha Somizi. Captain SABC Livu Online TV na tshumisano na vha Enrand Insurance khathihi na Kholana Stillwater vha vha ḓisela u pfuka ndela ha muimbi murepa RJ Thendo Kevin Muphandi RJ o pfuka ndela ya muphuresidenthe nga 13 dza April nga awara ya rathi nga matsheloni. O ḓi dzhia vidio a tshi khou vhudza muphuresidenthe uri corona a huna nahone vha songo ri tshantsela. Ha ngo fhedza na tshifhinga vho mbo ḓi mu fara nga awara ya rathi nga matsheloni. kevin o mbo ḓi ya tshiendeulu hune a vha maṱatshe he a ḓivhonadza magistrate court wa ṱhohoyanḓou nga dzi 15 nga awara ya sumbe nga matsheloni wa u tshi ri vho murepa khothe wa lifha ho vha hu si tshone tshikhoṱho vho murepa vha vho bva nga vhunzhi vho ambara zwikoti Kevin o ri a tshi khou dzhena bokisini ḽa tsengo mutshutshisi vha vhudzisa uri ndi ngani uyu murepa o ḓa o ḓipomba kana o ambara faidugu yo tiba vhuswa matsina ho vha hu si faidugu no i phosa mutshitshisi vho ri vha tshi tou sedza kevin a tshi khou dzhena vha ri wai o ḓa o ambara faidungu yo tiba vhuswa matsina o vho ambara bvd iḽa ya mivhala ya tsheketsheke ine ya nga tv ya black and white yo bva tshiṱitshini vho murepa vha vho ḓala nga vhunzhi vhaṅwe vho mbo ḓi thoma na u posa zwa zwine vho murepa vha zwi vhidza uri ndi dzi punch line zwiḽa zwo ri raima muṅwe murifha mbo ḓi takuwa nga ngomu khothe a ri ndi nga mufare kanya nda mudzhake kanya nda muhamule kanya ende futhi sa tshepisi nda mushenge kanya yau ni nga vhula ḓo ni hamule kanya mutshutshisi a vho ngo tshibaya a vho mbo ḓi zwi vhona uri murefha uyu o pfha swazi matanda rg vho mbo ḓi rimainda murepa kevin uri kha humele haningei fhasi maṱatshe hune a vha tshiendewulu u ḓo ḓivhonadza nga dzi 20 dza april nga musumbuluwo nga awara ya rathi nga matsheloni Captain SABC Livhu Online TV i vha ḓivhadza u ḓo farwa hafhu ha muṅwe muporofita vha matshelo ane a vha tshindoti rofhiwa tshivhase tshivhase o vhonala a tshi khou ḓi dzhia vidio a laifi vhatevheli vhawe kana vhaṱaleli vha tshi khou mu ṱuṱuwedza zwithu zwo bvaho a tshi khou nyadza ndele muphuresidennde a tshi khou vhudza vhathu uri mafhungo a corona ha shumi hono ni muphuresidennde nga nṱhani uri vho vala kereke vha ḓo zwi vhona nahone hu na muthu muthihi kha khabinethe ane a ḓo ri sia sa tshiṱitshi captain sabc livhu ri khou isa mulaedza kha lushaka uri kha ri tevhele ndele ya muphuresidenthe ri pfe zwine vha amba vha songo nyadza muphuresidenthe vha tevhele zwithu zwoṱhe ri tshi khou ri vhathu vhoṱhe vhewe vhane na vha vhatevheli vha vhaporofita litshani u ṱuṱuwedza vhaporofita vhe vhe wo dalela kana u nyadza ngei kerekeni hune vha vha tshi khou vhidza mukegulu wa 1945 uri my daughter ini ni khou ḓesa tshinefu can i prophesy ndi khou vhona phambano ya tshinefu vhe we na vhanda zwanḓa na ri go ḓifha ni vha ni khou ṱuṱuwedza dzi 2000 u tevhela a dovha hafhu a vhidza khotsi yaṋu vha 1960 vha ni na ṅwana wa luwalo fhedzi a vha eḓani naye a vha vhidza uri my son a tho ngo vhona fulobo yaṋu ndi ḓo ni khatha kerekeni yanga my son ndo we na vhanda zwanḓa na ri godipa ni vha ni khou ṱuṱuwedza profita u delela ndi ngazwo profet shane o rudelela kereke a bva a dovha hafhu a ya delela na shango a delela muphuresidenthe vha mu fara vha mu isa tshiendeu hune u khou dzula hone zwino u vuwa ni nge ḓuvha na ḓuvha nga awara ya rathi nga matsheloni vhaporofita ri tshani u delela ri tshani lunyadzo ri tshani luswetho vhaaluwa kha vha ṱhonifhu iwe bivhili yo ri hulisa miyawu na khotsi awu bivhili ya vhiwe ni khou tou i vhala no kana manaa ri tshani u delela vhaporofita vhalani bugu ni litshe u vhalavhala ngauri na sa vhala zwi a vhalavhalisa U tou fhela grade 12 muthu u mbo ḓi ri ndo vhidziwa nahone ndo no vha muporofita kha zwi litshiwe ri tshi khou livhuisa nga maanḓa vhalambedzi vha vhoriṋe andrend insurance na kholana still water ri sa hangwi u livhuwa murepa ck khathihi na arasta batho vhe vha ri rumela luimbo lwa u livhuwa tshiṱitshi ṋamusi vhaimbi vha vhoriṋe ri nesa tshiṱitshi ri kha uri luimbo lwa vheiwe lwo swika nahone ro lu ṱanganedza nga zwanḓa zwivhili ri khou ri ni fare ngo ralo ni tshi isa phanḓa